Tērā tētahi wā ka ārahina e Tūteurutira rāua ko Te Rākai Tauheke he tauā kia pakanga ki a Rangitāne i Wairau. Ka tae ki te wahapū o Wairau ko te pā o te kauri i tētahi tahatika, ko te pā o te kōwhai i tētahi atu. Ka huakina ngā pā e rua, ka mauheretia e tahi, ā, ka hoki. Ko Hinerango tētahi o ngā mauhere. Ahakoa i kāhakina ia i te pā o Rangitāne, nō Ngāti Māmoe kē a ia. Nō nā tata nei i herea ai e Rangitāne, ā, ka mauheretia anō. I pōhēhē atu te uru tira, nō Rangitāne kē a Hinerongo. Mārama tōu nō ngā kāwai rangatira a Hinerongo nā tōna āhua me ōna weruweru. Nā whai anō tana tiki atu. I a rāua e tere ana ki te raki, ka ngū a Hinerongo, Ka titiro whakamuri ki te parinui o Whiti me te rae o Kohaka e rerehū ana i te tirohanga. Ka rongo katoa ia i ngā aupēhitanga o te wā, ka tangi wiwini ake nei te whakaaro, e kore pea e hoki. Ka ui atu a Tuteurutira mō te kino o tana tangi. Ka mea ake rā ia i mauheretia i tōna kāinga i Waipapa ki te tonga o Kaikoura i ngā rangi o mua tata ake. Kua rongo kōrero kē atu te uru tira mō Waipapa me te puna wai makariri o reira. I puta i a Te Rākai Tauheke he kōrero mō tētahi o āna moemoeā mō tētahi wai kaukau mō Hau Makariri, ā, he wahine rerehua hoki tēnei. Nā, ka pātai ake mēnā rānei ka ora ki te haere atu rāua ki reira. Ka pā te manawa ora ki a Hinerongo, ka ora rānei ia. Mā te toa nei ia e whakahoki ki te kāinga. Ka kī taurangi atu ia, ka kore rawa e tūkinotia he wahine nui puku i roto i tōna iwi. Waihoki, ka kore e tūkinotia tētahi he pēnei te pūrotu. He āheinga nui tēnei mā Tūteurutira. Ka haere hoki tana ope ahakoa te mōrearea. Ka tonoa a Te Apoka i Hawaiki kia haere tahi atu, ā, Ka huri te ihu o Taramākiri ki te tonga. Ao ake te rā, i kite ngā iwi o Waipapa i tētahi waka hou e tere mai ana ki uta, ka hīwara ake rā. Tūmataara mai ngā kai rākau. Ka manaakitia rātou, Me whakapono ki te wahine nei. Ka puta te whakahau a Tuteurutira, Ki te mate, me mate ururoa! Ka tono ki a Hinerongo kia tū ki te ihu o te waka karanga atu ai ki tōna rahi kia mōhio rā ia ko ia tēnā. Ā, ka tōia mai te waka ki runga o Kōtukunui, te ūnga mai o te ringa whero. Tū takarerewa te ope o Ngāti Kurī i te whakaeke atu ki te pā. Ka horaina he kai mā rātou. Na tāna puku mahara, he rite tonu te patapatai a Tuteurutira ki a Hinerongo mēnā ka kōhurutia rātou. Hei aha te kai mēnā ia ko rātou ka whakamatea? Whakataurangitia te kupu a Hinerongo e tōna tungāne a Te Aotaka rāua ko tōna whanaunga a Pāua. Ka tū, ka kī ake a Tuteurutira kia whakahokia te kai ki te whata kia ea rānō te mate o Ngāti Māmoe. Ka whakatika ake nei ngā toa a Tūteurutira me ngā toa o Ngāti Māmoe kia pakanga ki a Rangitāne. Ka haere ki runga o Puketea, he pakanga hore tītī, hore tātā te kakari nei, ka riro te tāhuna i a Ngāti Kurī me Ngāti Māmoe. Ko te takapau wharanui he ara whai whenua, ko Tūteurutira te ringa rehe o te wā. Ka moe i a Hinerongo, Ka noho atu ki te waiautoa, ko te pā i rongonui ai mō te mātotoru o te kūmara e tupu ana i reira ko te pā o Matariki tērā. Nā, ka mana te noho a Ngāti Kurī ki te tai o Marokura i tēnei hononga.